Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları.
On altıncı bölüm, Suv parkındaki maceralar. Dostlar da biraz mektep işleri aqqında laf ettiler. Oquv yılı soña yete ve balalar endiden yaz tatillerini nasıl keçireceklerini hayal ete ediler. Baqlaçıqnıñ yardımınen bizni ömrümizniñ eñ meraqlı tatilleri bekley, dedi Enver. O qadar beklemege ne kerek? Şu meraqlı tatillerni tamam şimdi başlay bilemiz. Men öylege qadar boşum, seniñ işleriñ barmı? Menim de işim yoq, dedi macera sevdası Enver. Aysa, yaz tatillerimizni nasıl başlayıq eken? Belli ki, yazda eñ esas nedir? Leyla tüşünçege daldı. Yaz tatillerde esas olğan şey çoq, sıcaq hava, yemişler, açıq avada oyunlar, qarbaba bitasınen köyde keçirilgen vaqıt, dostlarınen körüşüvler. Deñiz ve suvda yaldamaq, yaznıñ eñ esas işidir, dedi Enver Leylânıñ fikirlerini bölip. Tatillerimizni yaldamaqnen başlamaq kerekmiz. Amma tünevin suv anasınıñ yanında olğanda, deñiz suvı da bayağı salqın olğanını kördik. Öyle eken, Sudaqtaki suv parkını teklif etem. Baqlaçıqtan eki saat suv parkında keçirmege rica et, lütfen. Leylâ Enverniñ teklifine qoşuldı ve birazdan Baqlaçıq nevbetteki hayalını kerçekleştirdi. Da bir daqqadan Leylânen Enver azırlanğan alda suv içinde eñ yüksek bayır yanında turmaqta ediler. Leylâ bir qaç bala töpege bayırğa çıqıp aşağı taymalarını baqmaq içün başını köterip yetiştirmeden, Enver endi olarnıñ sırasında edi. Bayırdan tayıp tüşkende, o suvğa tüşti ve qızğa saçrattı. Mına qayda şenlik! Balalar parknıñ er tarafında bir havuzdan başqa havuzğa çapqalay, çeşit bayır ve eglencelerden zevq ala, yahşı qızdırğan küneşke sevine ediler. Soñra saqlanma oynamağa qarar berildi. Enver birinci qıdıra edi. Leylâ kiçik balaçıqlar içün bayırçığı olğan ufaq bir evçik yanına çapıp bardı ve anda saqlandı. Evçikniñ bir deliginden onı qıdırğan Enverni közetip, yavaşçıqtan külip otura edi. Şu ande delikniñ diger tarafından Başqa bir köz köründi. Qızçıq qorqudan evçikniñ diger köşesine atılıp ketti. Pencereniñ o bir tarafından o birniñ beti köründi. Leylâ pek qorqtı, çünki o bugün er keske körüne bile, Zıncırçığı da açıq asılıp tura edi. Obur, qızdan közlerini almay, baqlaçıq qayda saqlanğanını añladı ve qutuçıqqa öz arıq ellerini uzatmağa başladı. Qızçıq çoq çüşünmeyip, bir ande oburnıñ qolu tübünden atılıp çıqtı ve bayırdan aşağı taydı. Biraz suv tübünden yaldap, diger bir bayır tübünde saqlandı. O bor parknıñ içinde anda-mında yüre, qızçıqnı qıdıra edi. Tez, amma muqaytlıqnen qutuçıqnı açıp, baqlaçıqqa evde olmaq istegini bildirecek edi, amma baqlaçıqqa bir şey olğanını añladı. Evelsi kibi parlaq olmağanı ve mor ışığı pek zayıf çıqqanını kördi. Leylâ, dedi üstüne suv tamlağan baqlaçıq, men saña aytmağa unutqanım, menim küçüm sıñırsız degildir, ne qadar hayalnı kerçekleştirip olacağımnı tam aytamam, amma pek çoq te olmağanını bilem. Er bir isteknen menim küçüm azala, kün kelir ve men başqa baqlalar kibi sade bir baqla olıp qalırım. Sen meni Qalaqay ananıñ bağçasına qaytarmaq kerek olursıñ. Anda men filizlenip ösecem, üstümde pişken baqlalarnen Qalaqay ana qışta quşlarnı aşatacaq. Onıñ içün er bir istegini yahşı tüşünip ayt, boşuna masraf etme. Men er şeyni añladım, baqlaçıq, endi pek muqayt olacam, dedi qızçıq ve baqlaçıqnı qutuçıqqa saqladı. Bayır tübünden çıqıp, onı alâ daa qıdırıp yürgen Enverni kördi, oña el salladı da, kene bayırçıq tübünde saqlandı. A, mına qayda ekensiñ! Taptım seni! Endi sen qıdıracaqsıñ! qıçıra-qıçıra çapıp keldi Enver. Amma qıznıñ kederli yüzü onı qasevetlendirdi. Enver, obur mında! O meni ve baqlaçıqnı qıdıra. Biz acele, obur bizni körmezden evel parktan ketmek kerekmiz. Enver başını aylandırıp, balalar arasında oburnı qıdırmağa başladı. Bir ande mañlayına avuçinen urıp, Lilâ, baqlaçıqqa rica et, bizni evge qaytarsın, oldı-ketti! Enver, saña da aytacaqlarım bar, pek de çoq istegimiz qalmağan. Baqlaçıqnıñ aytqanına köre, istekler tükene bilir. Ve bundan evel kerçekleştirilgen arzularımız sebebinden onıñ tılsımlı küçü bayağı azaldı. Baqsa, evelsi kibi ışığı parlaq degil. Enver qutuçıqnıñ aralığına baqıp, kerçekten baqlaçıqnıñ yarığı ba yağı eksilgenini kördi. Ne yapayıq eken? dedi kederlengen Enver. Mından çıqıp, özümiz evge qaytmaq kerekmiz. Evimizge qadar ketken avtobusnıñ nomerasını bilem, isteklerimizni masraf etmemeli. Oh, men bir qoqla aqqında hayal ete edim, amma o hayalnı aytmağa sıra kelmeycekke oşay. Qoqlamı? Leylâ, sen sekiz yaşındasıñ. Men de belki yañı skeydbord istey edim, amma baqlaçıqnı tüşünmek kerekmiz ve onıñ küçüni farqlı bir istek içün saqlamalımız. Aydı, şimdi bularnı tüşünmeyik de, eñ evelâ oburdan qaçmaq kerek. Yoqsa baqlaçıqnıñ soñ quveti şu qıyışburun cadınıñ isteklerine masraf etilir. Başqa balaçıqlar arasında körünmemege tırışıp, suvda oynamaq içün avanen toldurılğan oyuncaqlarınen özlerini qapatıp, Envernen Leylâ urbaları turğan odağa barıp yettiler. Sürtülip, quru urbalarını kiyip, Avtobus durağınıñ kölgesinde turıp, saqlanğan yerlerinden tek olarğa kerek olğan avtobus yaqınlaşqan soñ çıqtılar. Endi yerlerinden köçken soñ obrni körip qaldılar. O yol çetinde tura, başını çeşit taraflarğa aylandıra-aylandıra qıdıra, amma qaçaqlarnı öyle de köremedi.